Pnawn da, good afternoon, and welcome to our weekly live broadcast from Business at Llandrillo Menai. Croeso mawr i'n darllediad byw wythnosol, Busnes at Llandrillo Menai, a Julie ydw i, ac efo fi o'r tîm heddiw mae Heather. Ein gwesteion heddiw yw Meleri a Patrick o Partneriaeth Ogwen a Cadwyn Ogwen. So yn y Gymraeg mae'r sgwrs heddiw, ond mae croeso i chi ofyn cwestiwn neu rhoi sylwadau yn Saesneg neu yn Gymraeg yn y chat isod. So bydd unrhyw gwestiwn neu sylwadau yn cael eu pigo fyny gyno Claire, sydd yn y cefndir heddiw yma, ar yr ochr technegol. So croeso Mel a Patrick. Rydym yn falch iawn eich bod wedi derbyn ein gwahoddiad i'n gwylwyr ddysgu mwy am yr hyn da chi'n ei wneud yn Dyffryn Ogwen. a sut 'da ni'n gweithio ar y cyd drwy project Academi Busnes Gogledd Cymru i gefnogi clwstwr o fusnesau lleol i Dyffryn Ogwen a drwy Cadwyn Ogwen. So Mel, 'da ni 'di bod mewn cyswllt ryw waith dros y blynyddoedd yn do, diwethaf, um, a so mae hyn yn mynd, um, ymla, yn mynd drwy'r hyn mae'r coleg yn ei gynnig i fusnesau drwy gyrsiau, prentisiaethau ac yn y blaen. Os allwn ni gychwyn p'nawn 'ma efo beth yw Partneriaeth Ogwen a sut ydach chi'n gweithio er budd economi, amgylchedd a chymunedau Cyfn Ogwen. Diolch, Mel. Diolch, Julie, um, a diolch i chdi am bob dim ti di wneud i helpu ni dros y blynyddoedd um, yn dy waith efo'r coleg. Um, Menter gymdeithasol ydy Partneriaeth Ogwen a fel o'ch chdi'n deud, da ni'n datblygu prosiectau sy'n dod â budd amgylcheddol, cymunedol, diwylliannol a hefyd economaidd i'r ardal. Um, Gathen ni sefydlu um, yn ôl yn 2013, a hynny trwy weithredu arloesol gen dri cyngor cymuned yn cydweithio. Hmm. Um, o, da chi'n clywed fi? Mae'n ychydig bach o feedback. Na, da ni'n iawn. Da ni'n iawn, dwi'n meddwl, ynddo? Cool. Um, Oedden, oedden ni ddechrau just, um, oedden ni'n cyflogi un clerc um, a fina. So clerc yn gweithio deuddydd yr wsos a fina deuddydd yr wsos. A um, dros yr 5-6 mlynedd dwytha, da ni wedi tyfu i fod yn fenter um, gymdeithasol sylweddol. Da ni bellach yn cyflogi 14 o bobl. Um, a da ni wedi datblygu nifer o brosiectau, da ni wedi cymryd lot o adeiladau ymlaen ar hyd stryd fawr Bethesda. Um, da ni wedi cymryd llyfrgell gymunedol um, Bethesda ymlaen. Da ni wrth i hmm. datblygu canolfan cenfaith, um, a da ni wedi datblygu nifer o brosiectau amgylcheddol Um, yr un mwyaf rheina oedd sefydlu yn i Ogwen. Mae yn i Ogwen yn gynllun hydro cymunedol, da ni'n falch iawn ohono fo. Ydy, um, achos mae yn i Ogwen fel di roi Bethesda ar y map i ddweud y gwir yn do um, yn y byd egni ac yn adnewyddol. Um, so mae'r ma, ond hefyd mae gennych chi brosiectau newydd hefyd yn cychwyn yn does, um, um, prosiect y ffrind gwyrdd sy'n ddiddorol iawn Dan ni'n cael clywed am mwy am, am yn Iogwen, um, achos pan dwi'n mynd i'r cynadleddau mawr yma i wneud efo'r egni, egni efo Horizon gynt a falle, oedden nhw gyd yn siarad amdano yn Iogwen. Do, ti yn iawn, mae o, di roi Dyffryn Ogwen ar y map, dwi'n meddwl, uh, yn yr un ffordd a mae ni Padan Peri, straw yn Llanber, di roi um, Llanber ar y map. So, da ni'n fudiadau cymunedol, grassroots go iawn, a um, Na, da ni yn ei gwahaniaeth, dim jyst yn amgylcheddol, ond i'n cymunedau. Um, a bob tro dwi'n sôn am yn ei ogwen, dwi'n sôn amdano fo fel catalydd, um, a heb yn ei ogwen, dwi ddim yn meddwl sa'r bartneriaeth i datblygu gymaint o brosiectau amgylcheddol wedyn. So stwff fel Carwen, y car cymunedol trydan, um, oedd hwnna'n gret llynedd. Da ni wedi dablo chydig mewn prosiectau tyfu cymunedol ac yn y blaen. Yym a ma' Cadwyn Ogwen wrth gwrs yn brosiect lled amgylcheddol achos 'dan ni'n neud y danfoniadau i gyd efo efo cerbyd trydan ond y prif brosiect amgylcheddol ŵan ydi dy- Dyffryn Gwyrdd yym a 'dan ni'n hynod falch o hwnna achos mae o'n binnacle blynyddoedd o waith mewn ffordd t'od yym a ma' gennon ni bellach dîm o bobol sy'n gweithio i daclo tlodi Ond taclo tlodi trwy weithredu amgylcheddol, um, a edrych ar uh, dlodi tanwydd, uh, tlodi trafnidiaeth, tlodi bwyd. Uh, da ni wedi bod yn gwneud lot o waith yn cefnogi'r banc bwyd yn Bethesda. Um, a hefyd taclo um, unigedd gwledig. Um, yeah, felly mae'n gyfnod cyffroes iawn. Yndi, da iawn. A dwi wedi bod yn siarad efo Huw yn diweddar hefyd, um, sy'n gweithio efo'r prosiect am, am gymryd prentisiaethau ymlaen a falle methu nesaf, falle. So, so mae'n rhywbeth sydd, sydd yn mynd ymlaen ac, ac yn tyfu. So mae hynna'n briliant. Diolch yn fawr iawn, Mel. Um, so dros y fi hyn yr rwan, dwi'n meddwl, a fi'n gawn ni, gawn ni glywed chydig bach mwy am cadwyn ogwen gyda Patrick, felly. Grêt, diolch Julie, diolch Mel, mae'n grêt clywed cyn gymaint o pethau da sy'n mynd ymlaen yn Bethesda, um, mae'n ma just ffantastig. So diolch Patrick hefyd am ymuno ni heddiw um, i siarad amdan Cadwyn Ogwen. Um, fe ti di egluro chydig bach mwy am dan Cadwyn Ogwen as, a'r syniad sy'n ôl i'r prosiect? Diolch Heather, uh, diolch am y gwahoddiad i fod yma. Um, So, so well i fi gychwyn drwy ddeud mod i yn recriwt weddol diweddar i Partneriaeth Ogwen a yym does gynna i ddim llawer o brofiad o gwbl mewn gweithio mewn yym menterau cymdeithasol. Yy cerddoriaeth ydy nghefndir i yym a yn amlwg ma'r sector yna fel lot o sectorau arall wedi gwynebu newidiadau mawr yym. y flwyddyn yma, felly yy wnes i ffeindio'n hun yn ôl ym Methesda, yn byw yn tŷ mam eto am y tro cynta ers deg mlynedd. Um, ac um, busnes teulu ni ydy gwneud caws. Um, ac fel lot o gynhyrchwyr bach yn yr ardal, um, oeddwn ni yn dibynnu a neu yn yn gwerthu lot fawr o'n cynnyrch yy yn uniongyrchol i fwytai, tafarndai, caffis, yr yym yy hospitality yy sector oedd wedi gorfod cau lawr yn amlwg. Felly oeddwn i'n chwilio am ffyrdd i gysylltu yn fwy uniongyrchol efo pobl leol, uh, trio torri lawr ar um, gorau allforio pethau, gyrru nhw i Lundan a um, trio cadw pethau yn, yn fwy lleol. Felly, um, ymysg lot o, lot o bethau eraill, oedd yn cynnwys uh, marchnad bach pop-up yn, yr, uh, yn y maes parcio yn stryd, um, ac oeddwn ni'n trio uh, cysylltu mwy efo pobl dros uh, yr yr cyfryngau cymdeithasol. Ac oedd o'n diolch mawr i partneriaeth Ogwen, really, yn camu fewn, gweld bod na, bod na angen o rywfaint mwy o strwythyr i'r peth. Um, a dyma ni yn cychwyn rhedeg siop ar-lein uh, sydd yn gysylltiedig efo wefan partneriaeth Ogwen, lle oedd pobl yn gallu mynd a archebu nwyddau um, a wedyn derbyn danfoniad unwaith yr wythnos, pob dydd iau, yn yr yn y cerbyd trydan fel oedd Mel yn deud. Yym ac oedden ni'n oeddwn ni'n angerddol iawn i drio cael balans rhwng pethau hanfodol yn y cartre, y staples fel um, bara, wyau, llefrith, ond hefyd i drio cefnogi yr gynhyrchwyr chydig bach mwy ar y pen artisan. So mae gennym ni um, y cawsia, mae gennym ni hefyd yn uh, darparu bwyd môr gan y, yr cwmni bwyd môr Menai, um, bara, surdoes, anhygoel, uh, llysiau, uh, sydd wedi cael ei dyfu yn lleol yn y dyffryn. Actually, uh, gan bod hi'n ddydd iau, mae'r um, mae danfoniad, wel, ma, da ni hanner ffordd drwy danfon allan, so mae'r fan uh, trydanol, da ni'n cael menthyg gan Zipworld, newydd fynd am y rownd gyntaf, ond um, mae gennau esiampl o uh, Dyma archeb sy'n ni. Archeb mam, di hwn. Mae gen i weld be mae hi... O, be mae hi... Dyma i weld beth sy'n y bag yna. Beth sy'n ei de, Patrick? Beth sy'n ei, beth ni'n cael ei de. Um, mae yna curly kale ac rhyw salad, cymysgedd o salad gan Menter Pandy. Uh, be arall da? Ww. Spiced pickled runner beans, mae hyn yn edrych yn neis iawn. Uh, cynnyrch chwarel goch yn sling sydd yn tyfu bob math o bethau ac yn piclo nhw ac yn gwneud jams a curds a felly. Um, o ie, o'n i'n sôn am y pysgod, mae gen i mecryll di bygu yn fan hyn. Um, ac Cwrw. Chydig bach o gwrw. Beth i edrych ymlaen at nes ymlaen. um, ond... Gwen, dwi'n cymryd ydy hwnna, ia? Ia, siwr, ia. Ia, botol o cwrw caradog gan, um, gan cwrw ogwen. Um, fel ia, fel dwi'n dweud, mae'r rhan fwyaf o'r silffoedd yn wag rwan, achos da ni, da ni newydd yrru allan, ond os dwi'n sbio tu ôl i fi, mae gennau hefyd yym petha. Un o'r y pobl mwya diweddar i ymuno â'r yym â'r scheme ydy yr yym co-operative bwydydd cyflawn yn y stryd Bethesda. Dan ni'n falch iawn bod nhw 'di ymuno efo ni achos oedd 'na oedd 'na oedd 'na wir angen cael petha fatha pasta, reis a ballu. Oedd oedd hwnna'n yym

Grêt, mae'n grêt i weld cyn gymaint o cy- ein cynhyrchwyr lleol yn yn rhan o'r prosiect. Felly mae'r prosiect 'di bod yn boblogaeth iawn i'r gymuned. Yym be wnawn ni wneud, wnawn ni roi'r linc yy safle we yy Cadwyn Ogwen yn yn yr chat isod, yym fydd Clare yn yn rhoi'r lincs benodol yn fanna. Yym a ma' ma' Cadwyn Ogwen yn example dda iawn o cwmnïau lleol yn cyd-weithio a d- a fynd o gwmpas gweithio ffordd wahanol, enwedig dros y misoedd dwytha, ma' powb 'di gor'o' yym addasu sut m- sut ma' nw'n mynd o gwmpas busnesa', yy fynd o gwmpas eu busnes 'lly. Yym ma' Busnes Atlanta Rillto Menai wedi bod yn cydweithio efo Mel a Patrick, fel nesh i ddeud dros y f- y misoedd dwytha, a drwy'r cy- yym Academi Busnes Gogledd Cymru a yym busnesau lleol, 'dan ni 'di bod yn cynnig sesiynau yym cyrsiau byr lle yym sesiynau blas i'r cyrsiau 'dan ni'n cynnig trwy'r project. Rydym wedi yym rhoi sesiwn ar ariannu busnes yym ariannu busnesau ac yym cym- cyfryngau cymdeithasol, so sgiliau sydd yn yn reit bwysig ar hyn o bryd. Yym mi rydan ni 'di yym trefnu sesiwn blas arall ar yym strategic business analysis, SBA 'dan ni'n galw fo, a ma' hwn yn edrych ar y chwech theme o'r project, a ma' hwn wedi ca'l ei ariannu yym cant y cant ar hyn o bryd. So mi fedrwch chi ymuno, os da chi yn y d- yn yr ardal Dyffryn Ogwen, mi fedrwch chi ymuno â'r sesiwn glas sydd yn yym ar yr 27th o mis Tachwedd am un o gloch, a sesiwn byr fydd o, a wedyn fedrwch chi fynd ymlaen i wneud yr cwrs llawn, os da chi isio 'lly. Yym. Os alla i jyst chipio fewn yn fan'na i ddeud pa mor yym ddefnyddiol oedd y sesiwn, yy wel y ddau sesiwn i fod yn onest, ond yn yn enwedig yr yr cyfryngau cymdeithasol, yym y ffordd yy o fewn Cadwyn Ogwen, dan ni'n trio peidio ymddwyn fel ryw fath o archfa- archfarchnad sydd yn mynd ac yn yy timod sgwîsio'r cynhyrchwyr yma am gymaint o yym o gynnyrch a dan ni'n gallu. Dan ni'n... trio trin o lot mwy fel rhwydwaith a dan ni yn gofyn i bobl chipio fewn efo i helpu a rhannu'r bwrdwn o'r yym o'r marchnata yy a fel unrhyw yy tibod mudiad bach ma' cyfryngau cymdeithasol yn rhan fawr o o'n strategaeth marchnata ni a dan ni'n ei rili gweld y gwahaniaeth ar ôl yy timod ar ôl cael sesiwn oedd oedd pobl yn lot mwy parod i i i tsipio fewn a i i i gychwyn wneud eu gwaith yym yy cyfryngau cymdeithasol. Dwi'n gwybod fod nhw wedi gwerthfawrogi yr yym yr yy y sesiwn arall ar yr yy ar y finances hefyd, ond wir yr oedd o'n yym oedden ni mor falch bod ni 'di gallu cael y sesiwn yna. Ac a gyn- dan ni 'di ga'l newyddion da hefyd achos ma' o'r sesiwn blas yna ma' 'na pump odd y rhan o'r grŵp yna wedi mynd ymlaen i i neud y sesiwn y cwrs llawn mewn ffor. Hmm. A dwi me'wl bo' chdi'n un o heina yndwyt Patrick sy'n mynd ymlaen yym i neud y cwrs llawn yym so mae o'n yn yn gwrs werthfawr iawn o ran o ran cyfryngau cymdeithasol. Nes i ddysgu lot mewn 40 munud dwed. Ti'n bod beth, mae, mae o hefyd yn dangos pa mor bwysig di cydweithredu i'r prosiect. Um, achos bysa Cadwyn Ogwen ddim wedi digwydd o'n i bai bod ni'n gweithio efo'r sector breifat yn lleol. A tibod ma'r cydweithio 'dan ni'n neu' efo chi fel yym mudiad yym addysgol ŵan mae o jyst yn brilliant t'mo' bo' ni'n gallu cydweithio efo'n gilydd a ddim yn gweithio mewn silos 'de so... Ia. Pwysig iawn. Ma'n grêt ca'l yr adborth b- yym positif iawn yn ôl gin pobol sy 'di bod ar y cyrsia a rhaid i mi ddeud os 'dach chi efo diddordeb yn y sesiyna ma' n'w yn yym llenwi fyny yn reit handi so yym fel yy fel o'n i 'di deud ewch i'r links ma' Clare 'di roi yn yr yy sylwada i achebu lle chi cyn i chi fethu allan. Dwi'n gwbo fydd 'na cyrsia newydd yn y flwyddyn newydd ond yym na ma'n grêt i clwad mwy mwy o wybodaeth a a a adborth gin powb. Mae gennon ni gwestiwn di dod drwad um, gen o Claire yn y cefndir yn yma. Um, ac cwestiwn Meli Patrick ydy hwn, ydy um, lle mae pobl yn prynu, lle maen nhw'n gallu mynd i brynu a online. Reit, so mae yna, uh, mae gennym ni wefan yn amlwg uh, sydd yn hostio'r siop. Mae y ffordd hawsau i gyrraedd hwnna ydy trwy wefan uh, partneriaeth Ogwen, sef um, ogwen.cymru neu ogwen.wales um, i, i accessio'r un Saesneg. Um, y ffordd, ffordd dda i aros yn touch efo beth da ni'n neud, mae, os ydych chi'n iwsio Facebook, um, mae gennym ni grŵp uh, sydd yn agored i unrhyw un yym i ymuno. Yy dan ni'n postio rheolaeth yn fan'na efo yym unrhyw newyddion, yy petha newydd sydd yn sydd yn mynd i gael ei ddarparu. Ond hefyd dan ni'n gymaint a fedra ni, dan ni'n gofyn am adborth, am syniadau pobl, yym os dach chi 'di bod yn... cwcio ryseitio, you know, os oes gennych chi ryseit da ar gyfer mecryll, cael a, a pickled and beans, dyrwch chi yn y grŵp yna, dydwch wrth bobl, dydwch wrth ni, um, achos um, da ni really yn, da ni eisiau gweld hwn fel rhwydwaith uh, sy, uh, cysylltu yr cynhyrchwyr efo yr, uh, efo'r cyhoedd. Gret, gret. Sgynny ni gwestiwn arall yn dod i fyny? Um, So dwi'n meddwl bod yna un gwestiwn arall wedi dod i fyny ydy yym gofyn am ar ran fatha ardal- ardaloedd eraill yym beth 'sa nhw'n gallu wneud a a 'sa ni mwy na parod i weithio efo grwpiau o fusnesau yn unrhyw ardal yym so cysylltwch â ni mae'r gwybodaeth isod a dwi'n meddwl bod 'na ia so'r cwestiwn ia ydy NWBA'n gweithio efo grŵps a busnesau? Yndan yndan so i gysylltu â ni a wnawn ni ddod mewn cyswllt â chi.

neu efo finna, da ni'n hapus iawn i i helpu cymunedau eraill i wneud stwff tebyg i hyn. Mae hynna'n briliant. A yn y cwestiwn, so hynna'n briliant, diolch. A wedyn y cwestiwn sgynna ni ydy, so os oes unrhyw gynnyrchwyr eisiau bod yn rhan o Cadwyn Ogwen, um, eto be fysa nhw'n neud? Um, y peth gorau ydy cysylltu efo ni unau drwy'r Facebook neu um, Drwy'r... ar y wefan mae 'na linc yym ffurflen gysylltu a ma' heina'n dod drwodd i fi. So a dan ni timod wastad yn edrych am yy i ehangu'r teulu ychydig bach a a gweithio efo mwy o bobl. Felly yym ia, peidiwch â oedi a jyst cysylltwch yn syth. Ia, grêt. Achos dim rhaid iddyn nhw fod yn gynhyrchwyr o'r ardal nag oes, fedrith o fod nhw fod yn... Na, timod yn amlwg dan ni'n dan ni'n trio fel oedden ni'n sôn am gynnau yym cadw pethau, yr yr emissions yn yn isel, felly yr mwya lleol y gora, ond na, 'dyn ni ddim yn yym t'mod, 'dyn ni ddim yn gwrthwynebu cael pobl sydd yn do- dod o'r tu allan i'r dyffryn o gwbwl. Na fo, grêt. Grêt grêt grêt grêt. So diolch a diolch yn fowr iawn i chi am ddod ag i egluro'r hyn 'dach chi'n neud yn lleol. Yym so fel ma' Clare wedi bod yn roid ma'r lincia yym yn y gwylod yna i Partneriaeth Ogwen, i Cadwyn Ogwen,